obiro iri sani gi misango mar sabato ruodh oganda polo kod piny jehova kawuodi ma jatendwa maduong' wuodi yach bishop moses nyasach ngima biro ko- biro fulo richo mar oganda ma jopiny ni nyasach oganda polo kod piny jaduong' obiro kwayo weche mopogore opogore ruodh ngima na jehova ma chunywa gombo ni timnwa diere ma wantiere go kawuono e ruodh ngima iwinje dwonde gi e polo malo ruodh oganda polo kod piny mondo ires oganda ni tinende gwedh yawuoti kaachiel kod nyigi ma jower ruodh oganda polo kod piny ruoth ka gidendi tinende kane nyasach ngima Ya e wuti ma buru punji buru kanda polo kod piny Jehova ini gi hawi ka jel kod ng'wono Jehova mar ulo nyingi medu uma leni Nyasachi kwe. Ber mari no gi ng'wono mari umwa iketwa kar kum yitine ne teko mari ng'wono mochwere. Amen.

Kata in piny kata in kure, Nyasaye kende milamo, lamuru Jehova. Nyiso ma Nyasaye en chuny molokre chutho, gi adundo molokre moregre chutho. Yaye Nyasaye kik icharwa, yaye Jehova kik idonj kar bura gi misumbani chutho. Yechuru mana chunyu to kik uyiech nengu. Duguru kuom Jehova Ruoth Nyasaye chunyu nikech en mopar ji kendo ng'won to ok otimre mapiyo to jok gi richo. Ma ng'at marach koweyo richone ma en otimo, koduogo kuom Jehova, kotimo modhi kare nokony chunye odok mangima. Koro Jehova in wuonwa to wan lowo to in jachwechwa kendo waduto wan tich mar lweti. Ayie golo ni Nyasaye lemo duto gi chuny achiel kende kendo ka wango manyo kibla. Nyasaye duong'. Ler ni yaye Ruoth Nyasaye, pak ni yaye Ruoth Nyasaye, onge Nyasaye moro to mana in kendi. Adwaro konyre kuom Nyasaye weyo jachien mane odagi. Gi nying Nyasaye ma jahera kendo ng'won. Nyasaye duong'. Nyasaye duong'. Nyasaye duong'. Apako ler mar Ruoth Nyasacha man malo. Nyasaye winjo joma saya yaye Ruoth Nyasaye sayi. Ka ng'ato ketho kuom owadgi, jobura nong'adne bura. Ka ng'ato ketho kuom Jehova, ng'ano ma nohomb kuome? Chak lemo mokwongo. Ka japuonj wacho lemo mokwongo, par wechegi mag chuny maler. Nyasaye odagi joma jo oyiem, to joma chayore kendgi ema omiyo chuny maler. Par mondo iful richoni duto. Adam gi Hawa bende nogolnegi richogi nikech ne gifulo richogi gi chunygi ni Nyasaye. Nyasaye mar adier maler Ok awinjra chung' e nyimi nikech tielo mang'eny kaketho weche ma ikwero e nyimi gi e nyim jomalaika kendo e nyim jomaler duto. To koro afulo richona ka an ng'at man gi richo chutho, ketho kuom paro, kuom timo, kuom gombo. Aketho an, aketho ahinya, ting'iya, yaye Ruoth Nyasaye. Ayie we richona duto nikech aneno ka litna ng'eng' e chunya kaka imiyi mirima. Yaye Ruoth maber ngang', golna, yaye Nyasaye ma jakwayo joma yie kuomi, wapodho kendo walamo. Nyasaye Ruoth marwa manie polo, chokwa piny e nyimi, chiemi duong' ngang'. Ma pinje duto, machielo maromo gi, wuon mondo wabiri, chieng' miherowa, kane inyuolowa, ile iri

Wasomo paro richo mar ariyo. Ka iseng'eyo richoni misetimo ber iwe chuth, owinjo owinjo na ote dawani nikech aneno ka lit nang'ani. Ber iwe richoni duto, iwe chuko gi chunyi to ok idog iketh. Iwe richoni duto iwuon kiparo bura mar polo maduong' ma joma oketho nwa ng'eny ni Nyasaye e jachien. Owite mach maliel ochande kuro ma nyaka chieng'. Aram de aoye gi puodho maler mar olemo ma ginwang'o bura ahinya gi chandruok mar ndalo duto nikech kaka achiel kende. Ipar sandruok maduong' mane Yesu Kristo onene piny nikech richo. Oparo na ok paro kata yore na ok yoro Jehova owacho. Nikech kaka polo oyombo piny, e kaka paro na oyombo parou kendo yore na oyombo yoru. Wi dhako nyalo wil gi nyathine modhodho koso mondo owe ng'wono ne wuode moa e iye? Wi wigi nyalo wil, an wiya ok anowil kodu ngang'. Winjuru un ji duto modak e piny Ruoth Nyasachu, en Ruoth achiel. Iher Ruoth Nyasachi gi chunyi duto kendo gi riekoni duto. Mano e moloyo seche duto mibulo misengini miwang'o gi moko michulo. Ayie kethruok mara kendo richa ni e nyima ndalo duto. Zaburi. Geng' wang'i kuom richo nagol kuoma duto ma kodhi kare. Zaburi. Lokuru chunyu nikech piny Ruoth Nyasaye osuro machiegni. Mathayo. Achung' adhi ka wuora, awach ne wuora, Naketho e nyim polo kendo e nyimi, to koro ok awinjo ni iluonga wuodi, to keta ka ng'at achiel kuom jotichni. Luk. Ka wawacho ni waonge richo, wawuondore kendwa kendo adiera onge e iwa. Ka wakulo richowa en adier, kendo jachik wach mondo oweya aweya e richowa, kendo kendo Owewa e richowa kendo olwokwa e chilo duto. Chik, Johana. Owetewa, wa Nyasaye ochikowa mondo waful richowa to kik wapand gi nyim Nyasaye manyien. Kwafulo gi chunywa mochikore kendo mawinjo. En osesingowa kuom ng'wonone mondo owenwa, to en ok onyal wuondowa. Ka wasechokore ka mondo waful richowa ke mondo Wagone erokamano kuom gik mabeyo momiyowa mondo wapake kuom duong'ne, kendo mondo wawinj wachne maler, mondo wakwaye gik machando mag ringrewa kendo gi mag chunywa. Emomiyo asayo un duto mosechulo osuru, asayo osuru but Nyasaye gi chunyu mochikore kuwacho bang' jadolo. Fulo richo. Manyalo duto, kendo mamon ka.

Kamano Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto, yach jogo ochongi piny e hema ma kawuono oloso kaka kamano le Nyasaye nyakalaga. Wang'iyo kibla Nyasaye nyakalaga. Nyithindo osehulo richogi ma gisebago ndalo auchiel kod odiechieng' mar abiriyo. Wacho richo kata kwar karam Nyasaye nyakalaga. Kwahulo gi dhowa molokre adier gin mabiro marachar ka theluji. Kawo richowa inyono fut tieng' Nyasaye nyakalaga.

Kik ilos kido moro manie piny mwalo maket gi moro manie polo malo kata e pie tiende piny kik iol gichongi piny kik ilamgi. Ja Jehova Nyasaye ja Nyasaye mag kido mapiem koda machulo kuor e richogi kuom kwe gi wal kuom nyikwayi matin adek kendo mang'wen kuom jogo mochaya timo mang'won kata igana kuom jogo mochaya eh, jogo mohera kendo jogo momako chikna. Chik mar adek kik isingri ka yiem kod Jehova Nyasaye kuom no wachno mar oyuma nikech Jehova ok nowe kendo nobura ng'atno maluongo nyinge ka yiem nono. Chik mar ang'wen Mamondo wachi sababu ndalo uche tiji ndudu tie kichie maberio. En sababu maja waja sanyi chimo nogo. Kiti tiji dudu ka inke ni kanya tini mawuowi kata nyari kata msumani kata japiti kata dhogi kata wendo mokere dala ni ke. Ndalo uche ya sanyi chio polo kol pinyi kod nam. Kodi mutu matie no yuchi maberio mamiyo Jehova miyo chimo maberio kendo wala koma lev. Chik mar abich. Migiduong' uru kod meru kaka Jehova Nyasaye chiko imondo yudo mang'eny e piny maja waja sachomi. Auchiel, kik ineki. Abiriyo, kik iteri. Aboro, kik ikwa. Chieng' mar ochiko, kik iriamb owadu. Apar, kik igomb wuod owadu, kik igomb chi owadu, kata misumbane, kata nyare, kata rwadhe, kata kanyinane, kata gigi duto ma en godo. Kendo joma obet te biro chung' sama ofula yie. Te biro chung' kodembre. Kendo wabula yie wachako. Ayie kuom Nyasaye kod omenda duto, mano chweyo polo kod piny, gi nam, gi duto kama unen. Kendo ayie ka Nyasaye en achiel kende, oonge kata owadgi, kata wuon mare, kata min mare, kata jatichne, to en kende Ruoth achiel, moloyo seche duto, mantie, manyaka nene, manyaka chieng'. Ayie saye, here, pake,

Kale telo maduong' gi jodongo gi duto mondo gipar kaka giyudo teko kuome kendo mondo ging'ad bura mogik kare e nyime. Wasayo ni jodolo maber. Ne gihawe ogendni duto mondo giwinjre kendgi giherre mondo piny otwe. Wasayo ni jodolo maber. Mi wayie chikni kendo mondo donjnwa mondo waheri kendo waluori to wamak chikni gi chuny. Wasayo ni jodolo maber. Ritgi mang'won ji duto mawuotho oko gi joma kadho e nam, ikony mon man gi ich gi joma tuo kendo gi duto mana masira. Mi gihawi nyithindo matindo, nyithind kiye gi mond liete kod jok moko duto modhier kendo machandore. Weyo joma chayowa gi joma buonowa gi joma yanyowa e lok chunygi mi waher wasika. Mi bend wadongi kendo chiegi mondo non chieng' moro. Mi walok yadieri nyime waricho duto gi mowinjore timo mwaweyo gi mwaketho ka wakia ing'e wachni maler mondo kupo kaka wachi maler. Nyasaye wasiki